Döwranguly Annagulyýew, Mugallymlarym size minnetdar. Synpdaşlarymyň arasynda göze görünmezekdim. Ýuwaşlygym, üstesine-de utanjagymlygym sebäpli sapaga taýýardygyma garamazdan elimi galdyryp jogap bermäge çekinerdim. Temany aýdanymda sesim gaty pes çykardy. Mugallymlar ýa meni ýanyna çagyrardy, ýa-da özleri çemany aýtyp gutarýançam, ýanymda durardylar. Aşa ýygrylygym üçin ýüzümiň gyzaran ýagdaýy köp bolupdy. Mugallym tema düşündirende, ony ünsli diňlärdim. Gyzyklanýan soragymy dile getirmäge bolsa hemişeki bolşum ýaly çekinerdim. Mugallymlarym, size minnetdar. Okuw lybaslarymyzyň, esbaplarymyzyň talabalaýyk bolmagyny hemişe gözegçilikde saklardyňyz. Sapaklarymyza diňe baha almak üçin däl-de, her gezekde taýýarlykly bolup gelmelidigimizi, bilimimizi yzygiderli ösdürmelidigimizi düşündirerdiňiz. Hatymyzy ynamly hem-de owadan ýazmagymyzy ünsden düşürmezdiňiz. Garaz, biziň hiç bir hereketimiz, häsiýetimiz Siziň nazaryňyzdan sowa geçmezdi. Ýygralyk, çekinjeňlik ýaly häsiýetlerimi-de Siziň tagallaňyz bilen ýeňmegi başardym. Nätip diýýäňizmi? Elbetde, mugallymymyň köpçülik çärelerine yzygiderli gatnaşdyrmagy, sahnada çykyş etmegi öwretmegi, gymmatly maslahatlaryny bermegi netijesinde. Wagtyň geçmegi bilen sahnada batly ses, ynamly hem joşgunly hereket bilen çykyş etmegimiz ukyp-başarnygymyzyň-da ýüze çykmagyna ýardam etdi. Bu günki günde Watana wepaly perzent bolup ýetişmegimiz, söýen kärimiziň eýesi bolup, durmuşda mynasyp ornumyzy tapmagymyz Siziň mekdep döwrümizdäki bize eden yhlasyňyz, ynamyňyzyň netijesi. Häli-häzirlerem öwüt-ündewleriňiziň, sargytlaryňyzyň, gymmatly nesihatlaryňyz ýadymda. Bu günki günde Watana wepaly perzent bolup ýetişmegimiz, söýen kärimiziň eýesi bolup, durmuşda mynasyp ornumyzy tapmagymyz Siziň mekdep döwrümizdäki bize eden yhlasyňyzyň, ynamyňyzyň netijesi. Häli-häzirlerem öwüt-ündewleriňiz, sargytlaryňyz, gymmatly nesihatlaryňyz ýadymda. Bu bolsa işime jogapkärçilikli, tutanýerli çemeleşmegime ýardam berýär. Bilim alan mekdebimiň, mugallymlarymyň çäksiz ynam-yhlas bilen gurşan mähriban ojagymyň deňinden geçenimde, durmuş synagyna ýaňy aýak basan ýüregim ýerinden gozganan ýaly bolýar. Bu ýerde mähriban ynsan, mugallymym öňümden çykaga-da, synagly nazaryny gönükdiräýjek ýaly, kalbymyň gürsüldisi artýar. Ýolda, yzda okuwçy lybasly çagalary görenimde, olaryň ýanyna baryp, söhbetdeş bolasym gelýär. Okan mekdebimiň okuwçylaryna duşdugym, mugallymlaryma salam ýollaýaryn. Hormatly käriň eýesi, mähriban mugallymlarym! Her bir ynsanyň kalbynda siziň ornuňyz uludyr. Sebäbi siziň durmuşymyza täsiriňiz aýratyn. Siz ynsanyň ýedi atasynyň biri bolan ylmy atasysyňyz. Siz jemgyýetiň görelde mekdebi, mähriban ynsansyňyz. Mugallymlarym size minnetdar.